An dëst Joer elo ginn et 150 Joer, datt d'Brasserie de Dikkirch SA. gegrënnt gouf. An dofir hunn ech elo Rendez-vous mat den zwee Haaptresponsabele fir ze kucken, wat et Neits an deem Kontext gëtt. AB InBev ass de gréisste Béierproduzent vun der Welt. Ënner de 630 Béiermarken gëtt ënner der Regie vum Grupp. Och den Dikrecher hiergestallt. Haaptresponsabel vun der Brauerei zu Dikrech sinn den Direkter Wim Gallé an de Braumeeschter Laurent Mültz, déi mech haut an de Produktiounsberäich erakucke loossen. Esou einfach kënnt een an esou eng Brauerei awer net eran. An dat net nëmme wéinst Corona, hei musse strengste Sécherheetsmesuren agehale ginn. Fir d'éischt awer emol kréien ech den hauseegene Bistro gewisen, wou virun der Pandemie d'Awunner zu Dikrech all Freideg op en Apéro invitéiert waren.

Dès le moment que c'est autorisé, on le ferait.
Den Dikrecher Premium huet e besonnesche Stellewäert fir d'Brauerei. Et ass ee frou, zu Dikrech och haut nach ëmmer eng Ikon vum Lëtzebuerger Béier kënnen ze brauen. Duerfir soll och den 150. Anniversaire genotzt ginn, fir ze weisen, dass een och déi nächst 150 Joer wëll fir de Client vum Dikrecher Béier do sinn. D'Festivitéite goufe pandemiebedéngt zwar op méi spéit am Jor verluecht, de Client soll awer scho virdrun eppes dovun hunn.

Mat enger grouss ugeluechter Marketingcampagne, déi schonn am Juni starten dierft, soll ënnerstrach ginn, datt een d'Leit och déi nächst 150 Joer wëll ronderëm de Béier zu Dikrech rassembléieren an awer och wëll aus dëser schwéierer Zäit eraus begleeden, wann erëm ka gefeiert ginn. D'Recette fir den Dikrecher Pils, déi huet mat AB InBev net changéiert, och haut nach ëmmer gëtt zu 100 Prozent natierlech gebraut.

aux consommateurs. Pure Malt mat Happ an Hief fir d'Fermentatioun, et ass am Fong nach ëmmer déi selwecht Recette wéi schonn zu Zäite vun de Pateren am Récollet-Klouschter. Trotzdeem goufen eng 32 Milliounen zu Dikrech an eng nei Brauerei investéiert, fir och kënnen den Impakt op d'Ëmwelt ze minimiséieren. D'Energie, déi um Site produzéiert gëtt, soll méiglechst op der Plaz recuperéiert ginn, sou mann wéi méiglech Elektrizitéit benotzt an och bal kee Kaméidi gemaach ginn.

dans les égouts de la ville de Dikkirch. Déi Dikkrecher Brauerei huet sech wéi dat ganzt Brauwiesen allgemeng also staark verännert mat der Zäit. Och hei geet den Trend a Richtung ëmmer méi Ëmweltbewosstsinn an do passt den natierlechen Dikkrecher perfekt an d'Bild. Déi lescht Woch gouf déi national Sensibiliséierungscampagne lancéiert fir op de Problem vum Littering opmierksam ze maachen. Obschonns et eigentlech illegal ass säin Dreck Einfach esou an d'Natur ze geheien, schéinen ëmmer méi Leit esou en Akt als normal ze empfannen. Och hei zu Dikrech ass de Problem bekannt. Dreck an d'Natur geheien ass net einfach e Kavaléiersdelikt. Doduerch kënnen Natur an Déieren zu Schued kommen. Dorop wëllt d'Relance vun der Sensibiliséierungscampagne opmierksam maachen.
Offall kann déidlech sinn. Gehei näischt an d'Natur.
Um Dënschdeg no den Ouschterfeierdeeg huet och de Service Technique vun Dikrech nees all Hänn voll ze dinn, fir net nëmmen d'Poubellë laanscht d'Sauerreidel ze maachen, mee och dat wat iwwert de verlängerte Weekend ronderëm fale gelooss ginn ass opzerafen. Am Joer kommen esou an der Gemeng Dikrech eng 400 Tonnen zesummen, déi nieft deem Dreck ufalen, deen doheem agesammelt gëtt. D'Pandemie huet dorun net vill geännert. D'letzt Joer mat der Pandemie hu mer am Fong rausfonnt, datt just déi zwee Méint, wou dee richtege Lockdown war, ass ganz liicht erofgaang am Tonnage. Elo hëlt et awer dëst Joer erëm extrem zou, well och erëm d'Wieder gutt war. Mir hu camionsweis praktesch Saachen ëmmer méindes no engem gudde Weekend mat fortgefouert. Dat heescht. D'Leit sinn elo méi dobaussen, si profitéiere vum schéine Wieder, wat da leider dann och de ganzen Dreck mat bréngt, dee se net mat heem huelen, mee dee se am Fong do loossen, wou en engem net gehéiert. Et schéint ewell zum gudden Toun ze gehéieren, säin Dreck einfach do ze loossen, wou e gemaach gëtt, an dat obschonn esou Akten eigentlech illegal sinn. Eleng en Zigarettestomp op de Buedem geheien, kann ewell mat 145 Euro bestrooft ginn. Ween Dreck an e Waasser geheit, muss souguer mat 250 Euro rechnen. De Problem sinn awer och ëmmer méi d'Poubellë selwer, wou vill Iessensreschter ze fanne sinn, déi dës onnéideg iwwerfëllen an zu weiderer Verknaschtung bäidroen. D'Kueben huelen de ganzen Dreck och aus den Dreckseemer eraus, well ganz oft aus dem Takeaway Saachen dra sinn. Do sinn nach iessbar Saachen derbäi, déi verdeelen dat da ronderëm, wat natierlech dann, Wéi ee gesäit, scho bei de Vigel, de Problem ass, datt déi dat iwwerall matschleefen, matfriessen. Et gelangt an d'Sauer, bei eise Naturerlebnispark. Dat heescht, iwwerall do fanne mir reegelméisseg Dreck erëm. Besonnesch op deene Plazen, wou se dann vill zesummekommen. Si bréngen hir Saache jo mat den Tute mat, da sollen se et och erëm an d'Tute maachen an erëm eng Kéier mat zeréckbréngen. Dat entlaascht ganz sécher d'Ëmwelt an och déi ganz Geschichte vun de Poubellen, déi sinn dann och méi eidel a mir brauchen net nach méi wéi eis 250 Poubellen opzeriichten. Also beim nächsten Treffen an der Natur am beschten zweemol iwwerleeën, ob een net awer kéint seng Plastiksfläsch oder seng Iessensreschter doheem recycléieren, aus Respekt virun der Natur, virun deenen, déi duerno op dëser Plaz laanscht kommen, an awer och deenen, déi dofir suergen, datt den Offall erëm fortkënnt. Zënter dem siwenten Abrëll gëtt et erëm Hoffnungsschimmer a Saache Pandemie. Vun do un dierf jo d'Terrasse vun de Restauranten a Caféen nees Leit empfänken an domat kënnt dann och erëm méi Liewen an den Zentrum vun Dikrech, wat och d'Geschäftsleit freet. Natierlech ass nach ëmmer weider Virsiicht gebueden, duerfir huet och de Syndicat d'Initiative vun Dikrech dëst Joer nach eemol d'Decisioun geholl, den traditionellen Ouschtermaart op en Neits ausfalen ze loossen. Op mannst emol de gewinnten, well si hunn sech dëst Joer eppes Neits afale gelooss. 2020 wollt de Syndicat d'Initiative vun Dikrech eigentlech 20 Joer Ouschtermaart feieren. Doraus gouf bekanntermoossen näischt. Wéi dunn déi sanitär Situatioun dëst Joer net besser gouf, hunn déi Responsabel decidéiert, op mannst Ersatz ze schafen, mat engem Ouschtermaart light.
D'Nouschtemarkt-Lite ass elo, leeft esou of, mir ginn all eise Clienten, also eise Maartleit, déi eisen, déi scho jarelaang kommen, deene wollte mer awer d'Geleegenheet bidden, datt se hir Produite kënnen wéinstens ausstellen an datt se eng, e Point de vente hei hunn, wou mir alles, mir stellen hinnen alles zur Verfügung a froen och guer keng Kommissioun. Am Syndicat d'Initiative dobannen dierf deemno um Ouschtermaart Leit vu Mäerz u schonn all Woch en anere Konschthandwierker seng Objeten ausstellen. Den Ufank huet d'Hobbykënschtlerin Malou Kohn-Meyer mat hire flotten a praktesche Bitzwuere gemaach. Ma immens flott! Ech si frou als Alternativ fir duerfen awer weider auszestellen an jo ech fannt eng ganz léif Iddi. Och si selwer Dikricher an et ass ëmmer schéin ëmmer erëm Leit erëm ze gesinn. An jo et ass einfach och déi Ambiance an ech sinn immens gär hei zu Dikrich. Jo et feelt engem einfach. Esou konnt d'Malou Kuhn-Meyer also fir eemol hir Wuer am Syndicat d'Initiative selwer ausstellen. wat hir net schlecht gefall huet. An de Vitrinnen koumen hir Objete richteg schéin zur Geltung, a wee weess, vläicht ass een esou jo elo op eng nei Pist gestouss fir an Zukunft op eng aner Manéier ze feieren. Ee Virdeel gëtt et schonn op alle Fall, fir datt méiglechst vill Leit elo an de Genoss vun dem Ouschtermaart Light solle kommen, dauert dësen nach bis an de Mee eran. Zënter engem gudde Joer kommen hei zu Dikrech d'Frënn vun der südamerikanescher Kichen voll op hir Käschten. Kuerz virun der Pandemie huet nämlech direkt beim Geriicht op der Klooster d'Brasserie La Wisla hir Dieren opgemaach, wou virun allem peruanesch Kichen opgedëscht gëtt. Eng Plaz och, wou een e bëssen an eng aner Welt entfouert gëtt. A vun hei kënnt haut eis nei Episod vun Dikrech kacht.

Dass hei zu Dikrech 7 Place Guillaume, ech heeschen Sequeros Erika an mir stellen iech vir eis peruanesche Kichen an sait enge Joer mir sin hei mat menger Mann zesummen mir hun opgemaach voilà mir stellen iech mir hun hei déi peruanesche Spezialitéit dass die Ceviche dass sie kale Plat awer mir stellen iech och deen anerer Plat wou meng Mann selwer iech virstellt.

Am Abrëll 1971 huet de Restaurant Hierz an der Rue Clairefontaine hei zu Dikrech en zweete Stär am Guide Michelin krut. E groussen Event hei an der Stad, ëmmerhi wor et den éischten Zwee-Stäre-Restaurant hei zu Lëtzebuerg. A fir de fofzegsten Anniversaire vun dësem memorabelen Dag hu mir de fréiere Chefkach Antonio Prati bei sech doheem opgesicht. Den Antonio Pretti, de fréiere Chefkach vum Izen Hëllin, erënnert sech un dësen Dag, wéi wann et haut wier, wéi hie gewuer gouf, dass hire Restaurant an der Rue Clairefontaine en zweete Stär am Guide Michelin krut. Hie war grad am Gaang Kraider am Gaart ze plécken, wéi d'Madamm vum Haus op eemol an der Fënster stoung an hie geruff huet. Hien huet alles fale gelooss an ass op si duergelaf.

Rode wéi keen aneren. De Grand-Duc war reegelméisseg Gaascht an och vill Prominenz aus dem Ausland, déi bei hire Visitten zu Lëtzebuerg och ëmmer en Ofstiecher zu Dikrech gemaach hunn. Allerdéngs hätten e puer Michelin-Stären duerchaus och hir Nodeeler.
Nous étions un peu, je ne veux pas dire des esclaves, mais un peu, on dépendait de l'étoile, les clients, vous savez, quand on avait une étoile, ils venaient, ils posaient les guides Michelin sur la table. Il voulait dire, maintenant vous nous servez bien, sinon on est cris.
Den Antonio Prati war deemno net onfrou, datt et um Enn net och nach zu engem drëtte Stär komm war. Do géif de Client no Perfektioun sichen, an déi géif et schliisslech net ginn. De fréiere Stärekach ass op alle Fall och 50 Joer no der grousser Éierung am Buch vun de Bicher aus der Gastronomie ëmmer en einfache Mann bliwwen, dee mat der Natur verbonn ass. Hei uewen um Härebierg bei sengen Ieselen fillt sech den Antonio Prati nach ëmmer am wuelsten, bal wéi an deem klengen Duerf an den Dolomiten, wou hien opgewuess ass.
Ernst Schäff, De Pont de la Nature,

A well Natur an Iesse jo sou no beinee leien, produzéiert den Antonio um Härebierg säin eegenen Hunneg an och Drëppen op Basis vun Hunneg. An hie steet och nach ëmmer selwer gär hannert dem Kach Dëppen mat ganz einfache Rezepter. An da kënnt et him vir, datt hie vun engem.

Scho laang ier den Antonio Preti säin zweete Stär krut, hat um Bottermaart net wäit ewech e Geschäft seng Dieren opgemaach, dat et fäerdeg bruecht huet, sech bis haut ze halen, D'Maison Kremer, eent vun de leschten Traditiounshaiser am Land, mat enger Atmosphär, wéi een se och kaum soss enzwousch fanne kann.
Dat ass eng Musek, kuck!
Jo, wie schön ist es, in die Schule zu gehen, da lernt man gar schöne Sachen, die uns froh und glücklich machen. Oh, wie herrlich, oh, wie schön ist es, in die Schule zu gehen! Ass gutt? Bonjour, Dir léif Leit, Clienten a Frënn. Ech sinn d'Josée Hertz-Kremer. Ech sinn een Dikkeriger Meedchen a hunn schonn zënter 60 Jor ee Buttik mat Kannerkleedung matten an Dikkerech. D'Maison Kremer, déi mäi Papp kuerz nom Krich opgemaach hott, mat där si mir schonn laang Joren um Bottermaart, Place Joseph Bech bäi der aler Kierch. A mir haten hei an Dikrech deemools déi éischten Ouverture. Dat war schonn ee grousst Evenement, well esou eppes ass et jo nach ni virdru ginn. Mir verkafen hei Kannerkleeder vun 0 bis 14 Jar vun alle bekannte Marken a grousser Auswiel a sinn dobäi awer och op Komiounskleedung spezialiséiert.

Déi si mir ëmmer iwwer d'Joren trei bliwwen. Ech hu schonn ëmmer eng grouss Stammclientèle gehat, déi och viru gaangen ass, verschiddener, verschidde vun deene Leit aus där Zäit kommen haut als Urbomi a kafen. Awer och d'Kanner an d'Enkelkanner. Dat ass wierklech flott hei am Buttik, do kennen ech och bal jiddereen deen hei erakënn. An der Vakanzesaison, dann hu mir och ëmmer vill Touristen, déi schonn x Jaren dann hannereneen och erëmkommen. Also waren sie ganz zefridden hei. An ech sinn op alle Fall nach net gewëllt sou séier zouzemaachen, well dëse Buttik, dat ass mai Liewen an ech hoffen och, datt dat nach laang sou bleift a mir géifen eis freeën op Äre nächste Besuch.
Der Nadia Schreiner hir Tableauen, déi den Ament am Kulturhaus Sail zu Dikrech ausgestallt sinn, stralen eng Liewensfreed aus, déi een einfach matrappt an engem seet, och wann ronderëm alles e bësse stoe bleift, Sou geet d'Liewen dach awer virun. Der Nadège Schreiner hir Wierker sinn Ausdrock vu grousser Liewensfreed. D'Laangstreckestewardess war schonn als Kand faszinéiert vu Faarwen, déi hir Mamm Maria Schreiner an hirem Atelier verschafft huet. Awer eréischt duerch hir Aarbecht als Fluchbegleederin ass dunn och déi typesch Nadia-Welt entstan.
Meng Mamm ass jo Kënschtlerin an ech sinn domadder grouss ginn. Also ech hu si ëmmer gesi molen a mat néng Joer hunn ech schonn hir Acrylfaarwen aus dem Atelier geklaut, wat se guer net gären hat, an ech hunn selwer domadder Biller gemaach. Also ech si wierklech domadder opgewuess an ech hu selwer ëmmer meng Biller gemaach. An jo, a wéi ech dunn ugefaangen hunn ze reesen, Laangstrecken ze reesen, do hunn ech déi ganz Kulture gesi vun anere Länner, besonnesch Japan an alles, an do hunn ech meng eege Welt entwéckelt an do hunn ech déi Biller gemoolt. D'Nadia schafft haaptsächlech mat Acryl, woubäi si vill och déi sougenannte Powering-Technik benotzt, wou d'Faarf iwwer d'Bild lafe gelooss gëtt an da gebrannt gëtt, sou dass kleng Babbelen entstinn. Echt 24 Karat Blatgold mécht, datt dësen Effekt vu Liewegkeet nëmmen nach verstäerkt gëtt. Der Nadia Schreiner hir Tableauen hunn ee schonn ëmmer mat an eng speziell Dramwelt entfouert. Déi Kéier awer sollten hir Biller och nach eng méi witzeg Komponent kréien, Si selwer ass zënter der Pandemie net méi geflunn an hat doduerch d'Bedürfnis, e Stéck Heil ewell zeréck ze kréien, wat si de Leit elo weider vermëttele wëll.
Dat inspiréiert och fir, jo, fir gutt Laun ze hunn a fir ze laachen, einfach wann een et gesäit. Voilà, dat ass am Fong dat, wat wierklech wichteg ass. Dofir, ech freeë mech, wann d'Leit erakommen a se sollen sech hei wuel fillen a wierklech d'Pandemie och e bësse vergiessen an einfach glécklech sinn a laachen. An ech freeë mech fir jiddwereen, dee kënnt, wierklech no engem laange Joer. A fir dass déi sech esou richteg wuel fillen, gouf an der Expo am Kulturhaus och alles Corona-tauglech installéiert. D'Nadia selwer ass iwwregens all Dag sur place. Am Autosmusée iwwerdeems, do geet esou lues déi grouss Mercedes-Expo hirem Enn entgéint. An eisem leschte Reportage an deem Zesummenhang wollte mir iech haut fir eemol zwee Pilote virstellen. Eemol de fréiere Lëtzebuerger Rallye-Champion Jang Kudenko An dann d'DTM-Legend Courtine. De Courtine op Besuch am Conservatoire National de Véhicules Historiques. Zum Ofschloss vun der Mercedes-Expo huet de Musée dës Modell-Rennautoe verspillt, déi zum Kurt senger Zäit gefuer goufen an déi d'Gebuert vu Mercedes am Rennsport bedeit hunn. De Kurt ass op Besuch fir z'ënnerschreiwen. An dobäi komme bei him erëm déi gutt Gefiller vu fréier op.

Fir de Pilot dogéint wier den Drock deemools enorm gewiescht, ëmsou méi well et zu där Zäit nach kee Management a Sponsoring wéi haut gouf. Do konnt alles nëmme realiséiert ginn, well d'Frënn matgehollef hunn ze finanzéieren. Ein Ding, Leute, das sieht schön aus, aber ich kann euch sagen, das zu fahren und der Druck, das du hat, egal ob der Mercedes oder BMW oder Audi ist, der ist enorm. Das wollen, die wollen alle Leistung haben, so dass es nicht irgendwo abends an Bier trinken zu gehen, sowas gibt nicht.

Bis dass irgendwann so ging und dann auf einmal bist du drin, aber du musst liefern, du musst immer liefern. An dat wier och nach ëmmer haut de Fall, trotz dem Geld. Elo wou dem Kurt säi Bouf Niki Team gutt am Rennen ass an eng grouss Course no der anerer wënnt, gesäit de Kurt awer nach aner Problemer op de Rennsport duerkommen. Suerge mécht him virun allem den Elektroauto.

Och fir dëse Mann huet den Autosport laang Zäit alles bedeit. De fréiere Rallye-Champion Jean Kudenko ass och haut nach ëmmer gär mat sengem Mercedes AMG ënnerwee an erënnert sech nëmmen all ze gär un déi flott Zäit am Autosport. Jo, dat war eng immens schéin an immens intensiv Zäit. Ech mengen, mir haten eng gutt Ekipp ronderëm. Leit déi mer gehollef hunn. Mir sinn an Frankräich, Däitschland, d'Belsch, d'Hai gefuer. Dat ass eng intensiv Geschicht, esou gutt emotionell wéi zäitlech intensiv an dat wëll ech op jidde Fall nik mëssen. Dat war eng immens schéin Zäit. Nieft dem Rallye-Sport hat de Jang Kudenko awer schonn ëmmer eng aner grouss Passioun. Vu Kand un ass de Jang nämlech och leidenschaftleche Moler.
Vun allem, och an der Schoul. Ech war nik de fläissigste Schüler, ech hunn meeschtens gezeechent, ëmmer mam Bleistift, war ëmmer, ech hunn all Méigleches gezeechent, ee Locher deen do stung, een Auto, ee Kolleg, also all Méigleches, ëmmer vill gezeechent. A wéi am Joer 2000 seng Rallye-Karriär eriwwer war, huet de Jean aus zwou Passiounen eng gemaach an huet ugefaang Coursenautoen ze molen, fir d'éischt hyperrealistesch an dunn ëmmer méi abstrakt och. Ech hunn dunn och op der Ausstellung hunn ech dann Biller gewisen. Dat war u sech mam klenge Pinselchen op Papeier gemollen an dann hanner Glas. Mee dann hunn d'Leit mer nit gegleeft, datt et gemoolt wier. Dann hunn d'Leit gemengt, et wier eng Foto. An ech wollt dunn awer eppes anescht maachen an dunn hunn ech. Toile gemoolt, awer do och méi realistesch am Ufank. An et ass esou eng Entwécklung ginn bis haut, wou een dann eeben all eenzele Pinselstrich gesäit, wou den Hannergrond méi abstrakt ass, ee Portrait derbäi, et wier ëmmer e bëssen eppes Neies. An hei an do iwwer kënnt et hien, fir och komplett abstrakt ze molen. Virun allem awer Coursenautoen an hir Pilote sinn dem Jang seng Liblingsmotiven. Schonn ëmmer ass hie vill op Coursse gefuer, wou hie bekannte Pilote kenne geléiert an hir Ënnerschrëfte gesammelt huet, déi hien duerno a senge Biller asetze konnt. Dovun gëtt et ewell schonn eng Sammlung mat 60 bis 70 Tableauen.
Dat ass erëm eng Ënnerschrëft, déi ech geschenkt kritt hunn. Vum Henri Toivonen, dat war ee vu menge Liblingspiloten an deen ass 86 leider leie bliwwen. Um Tour de Corse ass deen am Auto, haten déi een Accident, ass dee verbrannt mam Beifahrer an dat war ee vu mengen absolute Liblingen an déi krut ech d'lescht Woch oder virun zwou Woche geschenkt. Do war ech natierlech immens frou driwwer. Wann ech da esou eppes kréien, da muss ech direkt ee Bild dervu molen. Wëll dir dem Jang seng Biller eemol an echt gesinn, esou kënnt dir dat nach bis Mëtt Mee am Autosmusée zu Dikrech maachen, wou e puer vu senge Wierker ausgestallt sinn. Iwwregens ass hien hei scho fir d'drëtte Kéier an huet elo och extra fir dës Expo dem Formel 1 Pilot John Surtees säi Mercedes-Benz 300 SL aus dem Joer 1955 nogemoolt, fir hien ee vun de schéinste Mercedesen iwwerhaapt. Da kënne mer Iech awer och d'Gewënner vun de Miniaturautoen bekannt ginn, déi vum Courtim ënnerschriwwe goufen a vum Autosmusée verspillt goufen. An zwar sinn dat de Jacques Heillan, de Manuel Lange an den Daniel Gonsalves. Eis beschte Gléckwënsch! An dann, ganz um Schluss vun eiser Emissioun, do huele mer Iech haut natierlech och mat an de Béiermusée um éischte Stack vum Autosmusée, wou een iwwregens e ganz gudden Iwwerbléck iwwer déi 150 järeg Geschicht vun der Brasserie de Luxembourg kritt. Zoustänneg fir dëse Musée ass d'ASBL Musée Brassicole des Deux Luxembourg. Am Béiermusée an der rue Stavelot hunn ech haut Rendez-vous mam Yves Claude, dem President vun der asbl Musée Brassicole des Deux Luxembourg. Hie kennt sech wéi kaum en aneren aus mat dem Geflecht vun de Braubetriber hei zu Lëtzebuerg. An natierlech dem geschichtlechen Hannergrond. Den Hobbyhistoriker ass vu Kand u leidenschaftleche Sammler vun allem, wat mat der Braukonscht zesummenhänkt. E gudden Deel dovu fënnt een am Musée d'histoire de la brasserie zu Dikrech. Dat huet ugefaange mat engem Flaschenëffner, dee mäi Boob mer geschénkt hat, deen hien am Keller trëllen hat. An duerno war ech hei zu Dikrech an der Schoul Wa mer dann een drénke gaange sinn, heiansdo ee Glas, wat um Trottoir stoung, oder e Béierdeckel, also huet dat ugefaangen. A bis elo dat, wat Der hei gesitt, an nach, dat ass just d'Spëtzt vum Äisbierg.
Duerfir awer kritt een hei eng flott chronologesch Iwwersiicht iwwert d'Entwécklung vun der Publicitéit vun der Dikrecher Brauerei, déi interessantesten iwwregens zu Lëtzebuerg, och wann net direkt vun Ufank un e richtege Logo bestanen huet.
D'Dikricher Brauerei hott een spezielle Parcours par rapport zu deenen aner Brauereien. Et war déi éischt Société anonyme déi am Brauereismilieu hei a Lëtzebuerg gegrënnt ginn ass. De Rescht waren alles Familljebetriber an déi war och direkt op Export ausgeleucht. A wann een op een neie Marché kéint wou een wëll Fouss faassen muss een Opmierksamkeet op sech zéien an dat geet haaptsächlech just mat Reklammsmaterial. De Logo allerdéngs sollt all puer Jor ëmmer erëm nei erfonnt ginn, vum Brauereigebai iwwer e Wope vun der Stad, e Ritter an alle Varianten, bis hin zum I-Punkt vun Dikrech als Standuert vun der Brauerei, huet ee vun allem hei gesinn. An eisem neien Däiwelselter fannt der iwwregens eng komplett Iwwersiicht iwwert d'Entwécklung vum Logo. Wat fir de Public nach net ze gesinn ass, dat ass dat ganzt Material hannert dem Musée, dat a verschiddenen Depote ronderëm drop waart ervirzekommen. Dorënner Maschinnen a Ween, déi de Veräin aus ale Brauereie gerett huet, Errongenschaften, déi zum Deel ganz zoufälleg zustane komm sinn.
Do hu mer zum Beispill een Hangar nëmme mat Maschinnen, mir hunn een Hangar nëmme mat Reklamsmaterial, een zweeten Hangar hu mer misse lo,

Dat Material soll awer elo net einfach ronderëm leie bleiwen. D'Membere vun der asbl Musée Brassicole des Deux Luxembourg, déi ausschliisslech Benevolle sinn, sinn duerfir an hirer Fräizäit permanent domat beschäftegt, iergendwelch Maschinnen aus ale Brauereien a Stand ze setzen an anert Material aus dem Brauwiesen zesummenzedroen an auszewäerten. Eng kniwweleg Detailaarbecht, déi dacks laang Zäit an Usproch hëlt, Besonnesch well hei wierklech no alle Reegele vun der Konscht renovéiert gëtt.
Alleguerten d'Stécker gi propper gemeet, déi Saachen déi gebrach sinn, déi gi rëm renovéiert an duerno gëtt erëm alles zesumme gesat. Mee et ass esou, datt d'Maschinne sollen ausgesinn, wéi wa se ëmmer geschafft hunn. Dat heescht, si sollen nit nei sinn, mee si sollen herno weisen, datt do Méinschen domadder geschafft hunn, datt se domadder produzéiert hunn. Dat Ganzt natierlech mat But, fir dëst Geschir och eemol engem Public ze weisen, deen esou och gesäit, wéi virun der Industrialiséierung geschafft gouf, wou déi ganz Aarbechtsgäng an der Brauerei nach hu misse komplett vun Hand gemaach ginn. Esou bréngen si dann um Enn réischt de Schätz ervir, wéi dës Camionnette, deen éischten Zapfwon vu Lëtzebuerg. Deen ass vun 1974 an ass zënter. 1970 geplangt ginn an dass drop zréck ze féieren, wou de Grand-Duc eng Kéier op der Dikrecher Brauerei op Besuch war. An zu deem Zäitpunkt war d'Dikrecher Brauerei Export-Brauerei Nummer eent fir den däitsche Marché. Dat heescht, Dikrech war viru Carlsberg, viru Heineken, viru Pilsener Urquell a sou weider. An de Grand-Duc woult, dass am Fong geholl d'Dikrecher Brauerei Lëtzebuerg um däitsche Marché soll representéieren. An dunn ass dat esou opgebaut ginn, dass da méi soll an d'Werbung investéiert ginn. An dunn ass deen dote Camion am Fong all gebaut ginn. An elo ass dëse villbefuerene Won dank der wäertvoller Aarbecht vun der asbl och erëm funktiounsfäeg a waart eigentlech just nach drop, fir eemol seng Plaz nieft Béierglieser an aneren historeschen Zeien an engem. Vläicht vergréissert de Béiermusée ze fannen. Fir elo méi iwwer déi 150 järeg Geschicht vun der Brasserie de Luxembourg gewuer ze ginn, do kënnt der op der Facebook-Säit vun der Asbl kucken. Déi hunn nämlech 15 verschidden Posten an deem Kontext geplangt, wou all Kéiers ee Joerzéngt méi am Detail beliicht gëtt. Da gëllt et awer och onbedéngt sech e Rendez-vous fir ze vermierken, den 15. an 16. Mee. Do sinn erëm déi sougenannte Lomo Days ugesot, wou d'Muséeën am ganze Land gratis Entrée bidden. An och déi Dikrecher Muséeën sinn dann natierlech erëm fir Iech do. Am Geschichtsmusée, do ass souguer eng ganz speziell Visite guidée geplangt. An zwar eng theatralesch Visite mam Mister Heck, e Personnage, deen extra fir de Musée entworf ginn ass. Et ass deemno eng Première fir en aussergewéinleche Spektakel, deen ee sech op kee Fall sollt entgoe loossen. E Rendez-vous dofir ass samschdes de 15 Mee um hallwer véier mëttes. Mee opgepasst, et muss een am Virfeld ugemellt sinn, also maacht iech onbedéngt bäi, et sinn nämlech maximum 9 Leit zougelooss. An dat wor et dann awer fir eis Emissioun haut aus der Dikrecher Brauerei. Ech wënschen iech nach eng ganz schéin Zäit a ginn iech erëm Rendez-vous a 4 Wochen.